Makadini? Tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino chipfupi che Farm 4081 chembudzi. Nhasi tichakuratidzai zvinhu zvinotarisirwa kana zvinoratidza kuti mbudzi yenyu hadzi ine zamu uye mafambiro acho kuzosvika painozvara. Kana mbudzi kana mombe chaiyo zvichinzi ine zamu muchivanhu chedu, zvinoreva kuti iri kutarisirwa kubereka. Izvi zvinonetsa kuona zvatosiya nevanhu tose toziva kuti hakuna munhu chero akadya zvakawanda sei mabhanana nemukaka pamwe chete nemaafokadwa nembiri yekusimbisa muviri aya angadyi zviro zvinoita kuti aite kunge ane nhumbu asi kumbudzi zvitoriko izvozvo ndosaka zvichitinetsei kuona kupatsanura pakati pembudzi ine zamu neyangodyisawo uswa kana musingatozive munozongoona kamwana kangoti me me mubani umu me me me kunge kadonha kubva kudenga kunge iyo mana yekwamozisi saka gachipinde muchirongwa chedu chipfupi chino mumwedzi wekutanga newechipiri kuchinja kwemuviri mbudzi ine zamu inotarisirwa kubereka yapfuura mwedzi mishanu dumbu rinotanga kuwedzera kukura bichana bichana asi mumwedzi iri iyi yekutanga hazvinyanyowoneka, dzinochinja maitiro dzichiratidza kugashira vanhu kana yaisambovada kana kutiza kana yaimbogashira vanhu. Asi izvo zvonetsa hazvo kuona nekuti isu sevanhu vatema ndiani anombozvicherechedza izvozvo. Dzinokwanisa kuratidza kuneta, kubuda rute, kusadya, iya inonzi morning sickness muchingezi mazuva okutanga ekubata zamu. Asi izvi zvonetsa nokuona kune munhu asina kujairira kupfuya mbudzi. Mwedzi wechitatu nowechina, shanduko mukudya. Mbudzi inotanga kuwedzera kudya mbichana mbichana. Mbudzi dzinotanga kudya zvakawanda. Dzinogona zvakare kutsvaga nzvimbo dzakachena uye dzakanyarara dzokudya kuti dzive dzakagadzikana panguva yekudya. Mbudzi ine zamu inodya kupfuura dzimwe kupa chikafu. nokuti inenge ichipa chikafu mwana wayo chikafu chakaita semahuswa, rugare, luseni, spinachi, bhinzi kana kungodzisiya dzoga dzichimbeya-mbeya nesango dzichizvitsvagira muriwo wadzona hazvina kutomboipa zvachose. Dzongosarudza zvikafu zvine utano zvinodzirapa dzoga musango sembudzi ine zamu kudai dzinogona kusarudza zvimwe zvikafu zvinopa protein calcium uye minerals zvinodiwa pakugadzira mukaka dzinenge dzichiri kugona kufamba zvakanaka munguva iyi kana yakakura mapatya kana matriplet semaalpen kana matebelelen zamhu nguva ino rinotanga kuoneka kana rakutosvika takupinda mumwedzi wechishanu wekupedzisira dumbu racho ndipo parinotanga kuumbika kunge hari chero isina kudya Mukabata dumbu rachona, kana muine mhanza pazvipfuyo, munokwanisa kunzwa mwana wacho ari mukati achitofamba mwedzi wechishanu. Nguva kana yafamba, dumbu racho rinotanga kurembera nekurema kana nguva yembudzi yenyu yafamba mumwedzi wechishanu wokutakura mwana uyu. Senge kana yakagara, dumbu racho ndopa rinonatsooneka ranatsoti pwasharara pasi ipapo. Gudzi dzine zamu dzinogona kunwa mvura kazhinji kupfuura zvakajairwa. Minyatso yacho inobva yazvimba uye zamhu rachona rokura razara nemukaka kuti taa. Apo ndopamunoona mbudzi yenyu yakubuda mukaka wokutanga unonzi colostrum muchingezi. Mukanzwa dumbu racho, munokwanisa kunzwa mwana wacho achifamba mudumbu zvakajekerera kupfuura kumashure uku. Kana zambu rafamba mumwedzi wekupedzisira imomo, mbudzi dzinenge dzakusafamba-famba zvekare sezvo dzinenge dzava kuremerwa nebasa rokutakura mbudzana inenge yakura mudumbu mayo. Ndokuzvitakura kwachona, dzinogona kuvaka nzvimbo dzadzo dzichigarira mbudzana, kusvetukira madzinde emuti kana kupoya kunoshomeka sezvo sezvatataura dzinenge dzava kuremerwa nemiri. dzakukurumidza kuneta futi. Mazuva okubereka, dzimwe dzinenge dzakusakwanisa kugarisikana zvakanaka dzichingofamba-famba yakutsvaga pokugara yoga iyo inonzi self-isolation nerestlessness nevakadzidza. Dzimwe mbudzi dzinogona kudzika pakudya panguva dzakasiyana dzemaawa. Nguva zhinji mbudzi inobereka padhuze pemusha pane vanhu kuti isazodyirwe vana vayo nezvikara zvesango. Kana dzakubereka, mbudzi dzinotsvaga kwakavanzika kwainofunga kuti mwana wayo anokwanisa kusasangana nezvikara sezvinongoitwawo nembwa zviya. Mbudzi yabereka kana kuti iri pamberi pekubereka inenge yatogadzirira kupa mukaka kumbudzana yayo. Mbudzi kana dzava kuyamwisa dzinogona kunzwa kurwadziwa nemunyatso yacho inenge yakuda kubuda mukaka yafakwa puresha nemukaka iyoyo kunge bundi boys saka uhu ndiwo rwendo rwembudzi hadzii nezamu rwokwanisa kuonekwa nemaziso evanhu tichagadzira nekutarisa chimwe chirongwa chinotarisawo kukura kwembudzana dzacho dzinenge dzabva kuberekwa tinovimba kuti musazobatwa nerwekuseri mazongoona kamwana kaberekwa musango musingazive kuti ko nhai zvabva nepi mwedzi uno wembudzi uyo unonzi november muchingezi ndio une mbiri yekuberekwa kwembudzana chero muchizviziva kana kusazviziva mbudzi dzenyu dzizhinji dzinokwanisa dzine zamu izvezvi tichitotaura so kana muchidzichengeta zvakanaka saka kana muine mbudzi dzenyu tinosana kukorokotedzai kuti nemakorokoto pfuma yenyu yakura ichakura mumwedzi wembudzi uri kuuya uno zvinhu zvinofadza chose saka kusvika patichazoonana mangwana tinoti kuno kufam 4081 musare zvakanaka varimi tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino chefam 4081 chanhasi kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi tinokurudzira kuti mupinde mumagroup edu matatu ayo anoita huku 4081 rehuku mbudzi 4081 rembudzi kana dows cave rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro umo ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712